itawo ukanzwa munhu anobvunza mubvunzo yekuti nhai iwewe chii chawakamboitawo obva waziva kuti munhu iyeye is a nobody hakuna munhu ane musoro anombobva akati chii chawakamboitawo unless iri hama yako iri kuti a ah, paya pandakarwara chii chawakamboitawo wakuda kuuya ndafa wakuda kundiwakira guva a in that talk and it's a different tone but this type of manipulation language ilanguage inoshandiswa kuti andikati manarcissist uh, kuafrica tingati manarcissist here um, tongoti ordinary culprits ordinary nonsense hanzi fadzai mahere ndoda kuvhunza chii chawakamboitawo

starting from the president the first failure kai zvino izvi a ah, slogan pasina munangagwa pasine zanu p f mumwe anoona kubvunza tichiremba nhai munotembei ah, asi muupenyu panda kutembwa something ina nditembe kana imbwa ndini ndototembwa but handisi mulispa
meseji ndira kuipa sefadzai maere meseji maere ndokumbokubvunza chii chaukamboitawo kana kuti using no to drugs apo nogera uchicriticize please hanzi fadzai maere chii chaukamboitawo kana ungotiwo say no to drugs iye ndiani munhu muzimbabwe mune nonsense ari kufamba achiti vanhu no to drugs apa mune muchipa vanhu maarv emahara mapenicillin akaponesa masmall pox ezvinezvi vana vakuimmunizwa mobuda muchiti say no to drugs no to drugs iyo hurumende yenyu yese yakadhakwa no to drugs 2025 you still using ma, type yemastereotype ekuti uda kuishandisa stereotype nyaya dzemadrugs dzinoshandiswa nemamanipulator maybe for social support isolation kana uri type yemunhu anokumbira support kuti chakati chakati indakazvimirira ndikati ndipo support ukandinyima uraiti you don't exist you are not a friend in need so you are not a friend in deed pamwe uri mudzidzi okay things like that so isatina basa dzekuzozi dzakati dzakati fanike isusu tiri macontroversial but fellow zimbabweans just in case ukazobatwa uchishandisa anonzi madrugs hazvisungise chinosungisa idrug trafficking chinosungisa idrug dealing iri kuitwa nemazanu p f officials chinosungisa iporas border chinosungisa is a fake government, a criminal organization purporting to be a government when they are the new colonizers.

ZBC ne CBZ which is which CBZ inozongoramba iripo because vakomana vanoda kukolektera mari ndiko kwavanolutira ezvinezvi John Mshaya vanhu angoriko ku RBZ uh, ah, the new governor mari yese yakalutwa from 2016 na China Masters na John Banonesa Mangudya so genga vanhu vandikutaura nezvavava eh, vanhu vane mari dzekuafforda uh, ah, kuhaya vanhu kuti vave kuzondi assaulta right that is if kana vari malow lives okay oh, ende ukaona adaro is a low life ende anofa vanhu vake vasati vasvika okay alright ndikayambisa charger yangu muchanzwa magetsi estatic chikuti nzinzi um, i'm using an innovator ye 50 dollars yeah. okay

any zimbabwe content pangava patv pangava pachii where do you get actual stuff that makes sense what are we talking about here are we talking about politics we are talking about everything that is everything kurarama kurarama kuna masubjects ka ah. panike muno mugeto kwandinobva kunoku kugeto kunoku ah, ndatsvaga geto da kuburi bairi geto toba geto okay masubject ariko mwana aita maita basa here haane tsika dzakanaka ende mwana wenyu makanyatsomurayira musati wakadzidzisa mwana wako kuti maita basa unomudzidzisa inferiority dehumanization survival instinct anofanira kuti maita basa ndiwaitress kana waiter aroda kuti umusire tip thank you for shopping come will come back again kana iko next life masiyo kana ushandisa thank you for juicing your phone now you can just eat, eat, eat the fruit things like that jana katanga maita basa muzimbabwe muzimbabwe mune marombe echikadzi anonzi vakadzi vemakuwa vaye vaye nevarume vemakuwa varume vemakuwa manje havazonzi varume vemakuwa kutiti masnichi kutiti marukazi so vazhinji vavo havaswere mugeto muno because hamuna vekubira munomo vanoswera tonazi vachita chadona vachita ari kuti munangagwa achadona ndiani tonomuona amdala ah, tokona kuto kumamisira panha uya uya anoswera tala nonsense ani before waya kuno kutanga wazvitarisa okay ubva wazoziva kuti kana wave nepfuti ndokutorera pfuti yako nanda kushuta panapa okay ndozodaidza cid wemisaidi inozouya kuzongokorekta vanhu vakafa kuti ivi macid macid madhezi atakakura isusu tainzwa vanhu vari naivi vachiti ah, cid cid kuita porisi yekuita mbiri yekurova vanhu mambama thats nonsense uchitenda kubasa tondine kariya ndakaita kariya panyika Nonsense. Mungori mbavha dzine ma uniform. Vedu vane vision ya 2030 apo uno criticize se week ndo vari kuchinja ma youth. Hanzi uri criticize Mnangagwa ane vision ya 2030. Okay, let's talk about Mnangagwa. Mnangagwa two terms dzake dzakapera. Atofura time yakatongwa na na Ian Smith. Right. Uri kuita vision 2030 usina vision izvezvi.

to a ceasefire in 1974. It's six years before 1980. For those six years, they are fighting, squabbling. Panotombokretwa mamwe maami yefeki anozopinda ana mjuru ndati mjuru akabva nekupi usolomoni mjuru we only know kuti mumota munofira general tongogara mune mune opa muchinguri our minister of defense wemasoja najoyce mujuru avo vakaenda vese kuchimoyo at what age pavanoenda kuchinomoyo tongogara anenge akasungwa uko after is it entumbani uprising where they kill uh, herbert chitepo and they arrest the supreme general yakanyora nechitopic supreme

I'm not gonna say first suspect because I don't wanna mention name. Ana basa munhu wachona zvake. We in the month of September we're gonna be seeing more fires. People are actually gonna be burning. Kuta kutia mumba. Ladies and gentlemen. So muZimbabwe munomo after Mugabe na Nkomo wabatana ZANU PF mapatane ZANU PF nokumaziya mapatane e, e, e, Satan. Mugabe achatonga rimba mugabe zvake one center of power tambo extend apa ta taita maharmonized election mugabe awedzera term extension now tiri kuona ed ed kunze kuti achiitawo mabvuku tafara extension kana kuwadzana extension hapana kana rural electrification izvine zvizesa hakuna magetsi apa hanzi kuwange kuiba makebho emaextension 48000 tons with 5 million a ah. nyika haina kana maservice station kana mabus station hakuna kana shop yestationary zvinhu zvese hapana zviri kufamba zviri stationary hurumende amamissionary mamissionary ekupinda muchii mufinance yemari
iwewe izosuka unoitambana na holiteni anotopenga iwe unoita zvemadrugs futi hanzi unotamba na holy ten anopenga iwewe kuti holy ten anopenga iwewe mira tikuzume so iro akashaya kana imba akatozopuwa imba na madam wangu grace mugabe alright and when i say madam wangu grace mugabe no disrespect just in case anybody would feel offended the people who feel offended are uploading on youtube okay

mm. aiwa zvizega svika pana soja love munhu achirwa free style iyo hauna kana style style yako munhu atomboide kana free anototi ibva pano mhani iwe give me my space ndoda kuita free apa iwewe uri kuzviti chimbon free naiwawo muromo wako uri ngoti free kunge ningirikini kwete refu pito ya refu re but buu chai chai okay now you booing holy ten holy ten is the man of the moment the greatest artiste izvezvi holice chinomamisa chinorova ngoma maiju holiteni aiwa holiteni apatani patani patani mangwani iwe woti holiteni chi why why about holiteni because holy ten akabuda pavhidhio achiti mazanu piya ku imi muda nitorera ten yamakandipa pfeke ndezvenyu izve pamberi na holy ten eye zvimakise iyo ngape munhu oda kuzozvitora ah, inonzi chii kuti uti blackmailing kuti cohesion kuti uti chii iyo mapolice maker emuzimbabwe aya zimbabwe kana chigadzira mapolices chigadzira mitemo inenge chigadzira manew taxes

That's why when we are talking politics, tichicampaigner, you know the political rhetoric. Ku politics you are allowed kunyeba, you are allowed kutaura nonsense. Kana ndiri ku politics, ndinobvumidza kubuda ndichiti hana. Aiwa munangagwa hana kukwana uya uya. anotobuda agara pasiti paine chingwa apa but chii zvaanenge achiita plus ha anenge ari kupenga uya musoro wake hautori mushe munanga wa actually no campaigning things like that me i'm not saying i'm a politician i'm a politician also i am who i am i have no title ndonyanya kuti ati ngakombe artist na politician politician kuti uti ndewe maadvet haaite kana advet
ndachakurwadziwa kuti wangadyiwa hauchazive mpi inzwai pitching manje ende unorwadziwawo futi wakadyiwa so this type of pattern ndo pattern yasatan in terms of um, vanozviti vari scientific zvinhu zvese asi ngatisashandise word rekuti scientific scientific means eh, observation eh, and taking note of the things like that vanozviti vari scientific chichichichi nekuti vanhu vanodzidziswa nemadofo kutadza inonzi pitching eh, like a pause hapana kana wangu zvakaoma iwe ah.

so zimbabwe ndiyo nyika yega ine mapatan asatan ari integrated into not our language the satan language ah. so apa zvavataura apa common gaslighting common ridiculing munhu anoda kuridicula munhu anoda kumakisa munhu anotomakisa iye kune munhu kune chinhu chinomakisa pamunhu chinomakisa ihurumende madofo

like actually like no offense kana uri fuu uri fuu offense ndei izvi yekudena izvi aya madufu aya
ndokuti udzika ndikumbira kuti udzika azema ndikumbira kuti udzikame so ukaona vanhu vakutaura language here so anobhowa munhu akaita state ah, okay okay na, no, no personal feelings about magay but ndo tsika dzechingochani idzi I'm got nothing against the gay people or the LGBTQA up to Z community. Okay, I'm not just saying that to be politically correct. No, no, no, no. zikama zikama ngaite sajohani mamombe muuze ngaite sajohani mamombe hanzi dzikama okay all right so we are now at 32 minutes uh, ladies and gentlemen uh, this video is gonna be long uh, a very long uh. so what did do happen uh, uh vp chiwenga assassination we're gonna talk about that in the next video i'm gonna let this video reach to 45 minutes uh, so that i edit out the first three minutes okay uh, because i have to keep my videos uh, presentable remember the environment i am in is not a workable working environment etc like we have a real lifetime fools uri kuda chii panapo uri kuda hondo neni chiremba aiwa ndanga asingazivi ndakukuziva gara wakangwarira kana wakangwara gara wakatiza okay

okay we're not here to be booty licking aiwa if tiri majamaican ah, we don't suck no pussy or no man but musazoti ndati pusi ndanyadzisira ka because mwana asanga kuti nai pusi chii wo ya ya ndakubata ani ibvire uko ukaona satani achitagiridza tinhu wakadaro isu tiri clean hatina kana chivi nemunhu zese namwari Christ of any kind and excesses that alienate us from people.
Nanga was talking about corruption and that alienates us from the people. So he's saying corruption. Corruption kuora kweanything. Akutaura corruption yepati kuora kwepati yakatoora. not about the corruption in the nation so the same way we sing this fool oyo anopenga here anenge anoita zvemadrugs anombonyatsoita sei kumadrugs like actually ndozvati muzvipatara umu hamuna mapainkiller umu and the whole lot of medicines yatisingadi kutaura panapa ukanzwika wakutaura mazita emishonga shonga eh. ukanzwika wakutaura mazita emishonga shonga ka eh, nemadofo epageto panapa baba vanovhunduka vanovhunduka vanhu vakaenda kuchikoro uh, uh, uh, uh, uh, uh. it's unimaginable okay uh, samke kunoku ladies and gentlemen matsotsi anoswera akakemba uh, panext pa dopana mani kuti apapa panamba 13 pematsaga ekuvhara ekupwanya mahwindo anga apo so i did do go to police time yacho wena eh, kwakune chigwe pamene mburisani ndikuvaona tinago

Satan pattern. Satan pattern, Satan the charlatan. Satan as in Shiatan, Siakan, Satan, Satan. Kwete muitisi, opposite muitisi, muusaite. Siakan, the one of the Satan. The devil who deveil anodonedza diabolos the heart cross

mamudzu machichi there is um, panobuda panoita inonzi adrenaline rush inogona ngere stage fright kana kuti chimoko chida kunyengwa chamerera vhudzi ramira right so ukasangana nemascamas vanozviti maspiritualist tine mamajiki tine mishonga yekugadzira munhu chichi and all the other, the other the only mishonga uripo ndeyekuporesa bhutu mishonga yemusoro mishonga yekuzora matiles mishonga yekusuka maplates mishonga yemutoilet akuite mishonga yematoilet yatodzidzwa nemaloja shandise mishonga yetoilet mani ndeyesimbi okay ndo mishonga iyoyo manje mishonga yekuti mari ibude pasi pemubhedha wangu mishonga yemari kuitsvaga da kurarama mahara zvekudaro

It is one mood that the devil uses, fear. Yaya yekuti ukabata stove wakavarairwa autonomous nervous system yako inoreacta hana yotanga kurova kiti kiti kiti. Satani anenge akakuteya manje obva atanga kukuudza zviri kukuvhundutsa. Unoda kuziva zviri kuvhunduka body yako ichivhunduka yega autonomous. Unoona Satani ndakutsika munzwa here? Andakuona nyoka ndisina kuiona here? My superconscious yangu yatinoti subconscious kana understanding yangu

This is not around homeostasis. Uh, in Zimbabwe, ma dysfunctional society aneka system kekuti mukadzi ari kumwedzi mukadzi ari kumwedzi iwe ari mughetto it community ari kuswera kumakuwa achigumana nedikita revanhu vari mumamudzi ukagumwa ka unozadzwa ka ukazadzwa dikita remunhu rine mahomonzi ekuvhunduka wavhundukawo environment iye munhu angagume munhu things like that kana uchiguma munhu ungatogumana namadam wako maybe kana muchiita inonzi love making eh, bonding pachibuda zvemaoxytocin iwo mahormones nemapheromones i just said oxytocin to, to contrast it uh, with um, adrenaline oxytocin a love hormone inowanika pamune muchiita foreplay even without penetration kissing chichi mukaka inowanika kumwana niri kuenzera bonding chichi chichi those things so environments matemporary they are contagious ndopaona inonzi mob psychology

handingadi kuti chiwenga iti same zanu pf out nachiwenga wenyu nezanu pf yenyu so 2028 fellow zimbabweans we vote any other that is not zanu pf this is the end of zanu pf zanu pf inoshura yakapera kudhara hey, wakaenda kuhondo wakaenda kuhondo imi tikada kunyatso tasa nyaya yenye kuhondo imimi mami nechi backyard mentality you want equal salary usina training otherwise mavandals mapirates imbeciles actually this war would be begun nema imbeciles and actual real people would be joining iko kuhondo kwenyu ndiani anonzi collaborate zvinorevei kuti collaborate kunze liberation ko vamwe vasiri macollaborator vanonzi machii ko anenge ari pabattle front anonzi chii anoenda kuhondo yachina pabattle front ko ndiani akabhomba nyadzisonyane chimoyo mozambique

when it comes kukwanisa kudzidza kudzidza this tinotokwanisa kudzidza kudzidza so what do we do first first we kill the devil anoswera achinyepera mazanu p f tsotsiza okay so time is up mazanu p f pindai maplaybook menyu munyatsoita manotes enyu you are not gonna be lasting we will do everything going back to the lanchester house conference wherever okay isusu hauzotiona pachatham house tichipa malecture no we actually do we actually do things at law so munangagwa ndiloya anoziva kuti akatraina procedure haana kutrainwa kufunga ene zvaada kutorwa pati nevakadzi am gona sign out